Биредә Азнакайның җитәкчесе Марсель Зөфәрович безне монда бәйрәмгә чакырды. Сездә сәгать икедә чара чара була бик матур. Менә нәрсә әйтәсе килә. Безнең без инде хәзер илне сакчылар дип әйтәбез. Элекке Советлар Союзының гаскәренең бәйрәме белән 23 февральдә ел саен очрашабыз. Менә әйтергә кирәк, без инде күбрәк сөйлибез хәрби-патриотик турыда. Мин әйтер идем, безгә кирәк өч юнәлештә эшләргә. Беренче патриотик эш, икенчесе интернационал һәм ничек була татарча нравственность һәм Әхлак. Әхлак э, тәрбия буенча эшләргә кирәк. Күбрәк без хәрби турыда, хәрби эшләр дә кирәк. Ләкин беренчедән без һәр кеше яшьләр чиратта әйтергә кирәк, беренче чиратта яратырга тиеш үзләренең әти-әнисен, үзенең авылын, туып үскән җирен, мәктәбен, районын һәм шәһәрен. Шуннан соң ул хәрби хезмәткә барсынмы, хезмәткә барсынмы мондый, ул үзенең илен яратачак һәм аны саклаячак. Икенчедән, без менә соңгы вакытта интернационал дигән сүзне оныттык, чөнки диннәргә бүлдек, милләтләргә бүлдек, ләкин кешеләр дус булырга тиеш, милләтләр бер-берсен хөрмәт итәргә. Ләкин үз милләтен беренче булып чиратта яратырга кирәк, шуннан күршеләрне дә онытмаска. Өченчедән, Әхәл кию буенча әйткәндә, менә хәл яшьләр күбесе тәрбия югалып бара бездә. Менә троллейбуста, автобуста барабыз зур шәһәрләрдә, балалар олы кешегә урынны бирмиләр. Телефоннары белән алай утырып кына утыралар. Менә ул Урта Азиягә барганда, Кавказга барганда ни нәрсәне күрмисең, һәрвакыт яшьләр олы кешене хөрмәт итәргә тиеш. Шул ук тәрбия менә ул патриотик та шуннан килә. Шуның өчен мин 23-ндә бөтен Азнакай кешеләрен, Азнакайның җитәкчеләре, авылда яшәүчеләрне, шәһәрнең үзендә яшәүчеләрне бу зур бәйрәм белән котласым килә. Чөнки бу ирләрнең генә бәйрәме түгел, бу бәйрәм хатын-кызларына, чөнки әти-аналар һәрвакыт җегетләрне хәрби хәрби хезмәттән көтеп калалар, кайгыралар, борчылалар һәм алар исән-сау кайтса, шатланып кайталар. Менә әле генә күптән түгел афганчыларның сугыштан кайтуына 30 ел ук булды. Ләкин безнең күп җегетләр менә Татарстанда 296 җегет торып калды анда, Россия буенча күбрәк. Һәм әле шушы көндә генә безнең редакция Хәтер китабы ике томлы афганчыларга багышланган Татарстан җегетләренә багышланган китап чыгарды. Шунда санын караганда, элек без әйтә торган 9 мең Татарстаннан булган, оказывается, 11 мең дә 494 кеше катнашкан. Соңгы вакытта гына, менә 30 елда безнең мең ярым кеше үлеп киткән. Шуларның безнең дөньядан шу. Бер генерал әйткәнчә, элек армиядән кайткан җегетләрнең батальоннары бушап бара, ләкин теге дөньяда батальоннар күбәеп бара дип, шуның өчен. Исән саулык телим хәр кешегә, Азнакай халкына, беренче чиратта кемнәр армиядә хезмәт иткәннәр, кем армиягә якын, хәр берегездә сәламәтлек, уңышлар беренче чиратта.